Hag Andre oa ouzhpenn an teil pe... Ya. Ya, ya. Ouzhpenn an teil da dremm an dour. Ya, ya. E, e, bez eus traoù e-barzh ar bizhin, e, benvidigezh war ar bizhin, n'emañ ket war an teil.

O ya, leun a leun a zouar dramañ o dehe bep bloaz, met tano un tammig kwa, ya tano bep bloaz, ya.
Ha parkeier nevez prenet lakaomp pe pe ma vije re kas parkeier war ar-maez, douar a dije ket bet james, vije lakaet e-hoc'h, vije lakaet e-hoc'h, met ar parkeier o deze bep bloaz e vije lakaet an hoc'h tammig.

Kastell a rae chom fas ar Gapikinez. Hañ ? E hennezh a veze alies e labourat ganeoc'h e-giz plasender kwa. Hag hervez oa gant gant un driko bihan, un driko martolod gant barbarennoù glas aze kwa. Triko gwenn.
Hag ober petra kreiz ar kreiz ar goañv ober pisinn gant e rastell betek e vruched en dour. Hag unan a ra din pesk pesk reoù aze en dour oh an dour a zo virvilh en-dro din aze. Koulskoude e oa kaer da lavaret aze ba en aod en aod n'eo ket an sac'h en aod an Aotrou Hec'h. Voilà. An dour zo virvilh en-dro din, me zo tomm an dour amañ aze. Kar aze e ranket mont e-barzh an dour neuze ? A ya.
A ya. A ya pa veze ket rastell e ret mont e-barzh an dour da ramass ar pezh emañ en dour a zo d'an holl quoi. Forzh piv a elle kemeret ar pezh emañ en dour. Ya met ar pezh 'oa distag dija quoi. Ya distag dija ya.
E-lec'h ar pezh 'zo er-maez, er gourlenn, hennezh a veze rannet, an dra a veze rannet. Setu e veze distag mont da ran. Ha pa varve un tour-tan oa ur signal pa tout da gompren ober a ran. Oa ket oa ket oa ket al lezenn a vire ran ar bizhin a-raok ma vije marv an tour-tan. Ya ha pe pe baot en deus en tu bennak a fas en tu en tour-tan a-wel hag a servije da da verk ar poent. Ya. Ya. Ha penaos e vez rannet etre an dud? E rannet e vez e- ar re gozh eo a gommande hag a lavaret d'ar re yaouank allez kit gerpen d'ar penn-all d'an aod da welet e-plec'h emañ ar bizhin ha klaskit ar c'hreiz, an hanter. Setu a-wechoù ar c'hreiz n'oa ket just e-kreiz an aod. A-wechoù e veze leun a vizin en aerpenn ha nebeut a penn all, setu an hanter veze amañ lakaomp. Hag e lavare amañ an hanter, amañ emañ kreiz an aochad bizin. Setu neuze e veze lodennet an dud neuze, e veze lakaet an hanter diouzh an dud en un tu hag an hanter en tu all. Ah, goude kemeret daou wern, Hermann Gwenn hag Hermann Du, lakaomp, hag e re anezho da vesk anezho dre gegein, a glenne, allez, peseurt merenn gemerez an hini du, peseurt tu ez eo an hini gwenn ? Neuze e welan anezho. Ba an hini gwenn an tu-mañ, del an hini gwenn. Bon, allez, tout da vont da vont en tu-se ar re a oa tu du Hermann Gwenn. Bezañ bet bet gwelet unan evit, ar wech, an hini en deus graet va zad gantañ war e servij. hag a ya paeañ kozh en Ia Farser tamm-hi. A-wechoù kemere ar mean bihan hag ar mean bras. Ar mean bihan ne veze ket gwelet 'ba an ezourn hag ar mean bras, e c'helle ket plegañ ezourn e vizied warn an kêr bras-holl. Hag e lavare, allez, ar mean bihan hag ar mean bras, a lavare Sirius, petu ez int dibras? An dud e reue da c'hoarzhin, met... Met pa zegouezh a oa lodennet ar bizin an hanter pep tu e Rekke Forzh, evel-just e m'em boa tev ar bizin. E veze buanoc'h karget ar c'harr en ur dilabour e-lec'h ar re all a ranke rastellañ un tammig muioc'h. Ya, setu un avantaj memestra ma em boa tev. Met a-wechoù goude bazh ar mor e veze kavet bizin all hag a yoa da forzh piv. Setu neuze re dra bet anv bazh ar gourlenn a zigolle barzh an dour ivez. Ya.

Goude va zad a chome eno hag en deze droad da gaout teir pe beder lodenn, peogwir e vezent bet daou pe dri er gourmesamant. A ya diouzh an niver an dud eo quoi. Diouzh niver an dud eo.
Memes forzh peger bihan. Memes lod ar bugel ganto war o brec'h. Hag lod a zo bet gwelet a-gonter a a lak er beterebezenn hag a lak e dilhad er beterebezenn tare da grediñ e vi- e vezañ deuet an Ibien ganti an- ganto- ganti d'an aod. Hag an dud a ouio e-unan bihan ar gêr met n'eo ket n'eo ket an Ibien eo pa vezer da da glask an beterebezenn ganti evit nebeut dihunañ ken abred an Ibien.
Ya.

Ah nann, beskiñ re ret a ran kentañ james raok ma varvan tro-tan. Ya. Ha bremañ e vezont kaset tout gant an otoioù betek ar Peta. Ha ni da pas on était graet ez a pemp kilometr. Ha goude, pa, pa veze graet ar ran kentañ, veze neuze, lakaomp e vije tregont en un tu ha tregont all en tu all, e pep hini a rea evel goude. ar re a ran adarre lakaomp e vije tri-ugent etre tout en aod. Vije lakaet tregont da gentañ en tu ha tregont en tu kleiz ivez. Ha goude, ha tregont zo deuet en tu kleiz a glaskfe an hanter ivez deus o aod hag a lakfe pemzek en un tu, pemzek en tu all hag a ranne betek ma dehe bet tout pep hini e lodenn. Ya. Pep tro e veze graet e lodennet e div veze pep lodenn tout betek ma

Setu emañ ket labour ganto. Setu ez int da naout d'ober bizin on. Ha tud ar vro ne ren ket kalz a vizin pas kichomant. Goude int staget d'ober pa 'deus gwelet an amdir ober. Met a-raok ne ren ket kalz a vizin. Ha emañ graet pemp pemp remorka warn-ugent. emañ graet, ya.
Da verzañ kwa.
Ya. Hag an dra-se e oa da sec'hañ ivez neuze.